Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn. Mercedes-Benz Malta. La Molisana. Amrita Footcare and Wellness Centre.

The man behind the man, jiġifieri r-raġel wara dar-raġel li kulħadd jara li aħna drajna ħafna narawk. Vera poġġejta tajjeb. U għax inti
tagħti ħafna ma żżomm ħafna wkoll. Eh, sa ċertu punt. Mhux vera. Eh, naħseb sa ftit snin u nies kienu jaraw raġel bil-libsa lamtat bl-ingravata u dejjem kollox eżatt. kważi, kollox eżatt kif nidher. Imma wara dak il-raġel, wara dik il-persuna minn hemm, u naħseb minn dik il-mistoqsija li tagħmel. U hemm ħafna.
Hemm ħafna, hemm ftit. Bħal kull persuna oħra. Ħafna.
Però hemm min jgħaddi minn ċertu esperjenzi li huma naqra iktar ibsin minn ħaddieħor, għax jiena wara li tqajt miegħek mort id-dar u bqajt naħseb ħafna fik, ħafna. Ejja morru lura. Inti ta' età żgħira litteralment kellek issir raġel. Ta' disa' snin kellek issir raġel u papà ta' ħuk. Sirt raġel u missier f'daqqa. Ġifieri aħna. Kemm kellek ġimgħa tal-papà kien ġie? Disa' snin. Disa' snin.
meta kif kif meta tiftakar lura x'tiftakar?
Ara, ħa nkun onest miegħek, illum issa li għaddew kważi 33 sena minn meta miet, il-memorja mhux ma taqbax l-istess. Jew għall-inqas dawk il-memorji sbieħ li għextu dawk id-disa' snin jibdew hekk qishom jisfumaw ftit. Li niftakar kien, li għadha f'moħħi żgur, li kull, li storja ġrat, missieri kien qalli ejja mmorru nagħtu l-flus lil Community Chest Fund waqt Milied Flimkien il-Belt, u kont ħadt gost li dħalt miegħu l-Belt, tajna donazzjoni fi żmien il-Milied, morna lura d-dar, beda jgħid lil ommi niftakru li qed tuġgħu rasu, u da raġel ibigħ is-saħħa ta' tletin sena, kellu tletin hekk, 29-30 sena. u mbagħad f'ħakka t'għajn daw mar l-isptar, minnu ġie ħtarar spiċċa l-isptar, għamlulu t-testijiet, mit-testijiet spiċċa l-Ingilterra għall-kura u mbagħad jien ma kontx ma kinux qaluli x'kellu imma kien marad serjament b'kanċer u mbagħad għaxar xhur, ħdax-il xahar wara miet. U mbagħad hemmhekk ħajtek ħajti f'dak il-każ ta' ħija speċjalment. Kif għexthom dawk l-għaxar xhur? Jew waqas tiftakar? Ma ftit niftakar. Tant kemm hu hekk li jiena per kważi kważi l-primarja lanqas memorja waħda m'għandi. Li mort l-iskola ma niftakarx jiena. Xi kultant sħabi jew ikun hemm min jikteb Facebook, isma' tiftakar għal dik, tiftakru 'l dak. Kważi dawk l-għaxar snin ta' ħajti ishom qatt m'eżistew. Qatt ma ppruvajt nifhem għala u qatt ma ppruvajt naħseb fuqha, imma kważi memorji ta' dawk id-disgħaxar snin ta' ħajti kważi bilkemm għandi. Però tiftakar perfettament il-ġurnata li mort l-Istrien għal papà? Tiftakarha perfettament? Dik niftakarha, dik niftakarha.
Niftakarha ċara. U mbagħad niftakar il-ġurnata meta miet. Li qalulek li miet. Għax il-verità li l-papà kien marid serjament, Hu kien qed ibati ħafna u kien jaf u konna nafu, jiena ma kinux qaluli għax ovvjament kont għadni tifel, li ma kienx hemm kura, dak iż-żmien qed nitkellmu fil-bidu tas-snin disgħin, 33 sena ilu. Chemo and kull kura ma kinitx.
Ma kinitx avvanzata kif inhi llum. U domt ukoll ma fhimtha din imma kien għamel suwiċidju.
Pero enti meta sirt taf ma qalulekx? Jien ma kontx naf le. Jiena qaluli li miet mewta naturali. Niftakar li mort għand in-nanna wara l-iskola, kien hemm it-siju, għalija morru ntajru l-ħamiem, morna tajjarna xi ħamiem, qatt ma kont tajjart ħamiem f'ħajti u missieri kien mejjet. U mbagħad mort id-dar wara li tajjarna dawk l-imbirkin ħamiem u x'imorna d-dar nara l-familja kollha jibku. U qaluli li l-Papa kien miet, u ma kinux qaluli kif miet, imma qaluli biss li kellu ritratti tagħna miegħu. U jien lanqas irrealizzajt għalxiex. Ovvjament kellu xi ritratti tiegħi u ta' ħija ma' ġismu. Ehm. Illum, issa bil-benefiċċju li għaddew dawn is-snin kollha u niftakar ftit kemm kien qed ibati u kemm kont narah qed ibati, kważi kważi kieku kelli ma nafx is-setgħa li kważi jien stess intemmlu ħajtu biex ma nibqax narah ibati, ħa nkun għedtlek kollox iebsa, imma kważi, tant kemm kont narah qed ibati f'mument minnhom, li kważi kieku qalli ibni oqtolni jew Ara x'tagħmel bija għax ma niflaħx iktar, naħseb li kieku ma nafx hekk kontx, naħseb li kont, jista' jkun li kont nagħmilha. Fil-fatt jiena kont ħa nsaqsik u ħa nsaqsik forsi mhux meta kellek disa' snin għax inti għedtli li skoprejt li l-papa tiegħek kien tgħallaq, mhux vera? Eżatt. Sirtha fuq il-vann għax kont smajt. Mela niftakar kont mort l-iskola, kont ser l-iskola u jien minn Ħaż-Żabbar kont immur skola n-naħa ta' fuq. Kellna ftit ta' triq, kien hemm persuna fil-vann u żewġ adulti biex ma u dawn iż-żewġ adulti smajthom jgħidu isma' dak ha missieru li għadu kif itgħallaq ta. U dil-kelma lanqas kont għadni naf x'inhi jiena, ġieli smajthom isemmuha u jien qas idea ma kelli. U mbagħad qisni erġajt smajtu. Iva ta' jaħasra ħalli omm żgħir ta'. Dak kien qed ibati kien marid missieru ta' imma tgħallaq. U jien bdejt. U mbagħad kont mort ngħid il-ommi ftit jiem wara. Oh min jaf il-mommy.
Dik ippanik paniku isterika saret meta kont għedtilha. Ma intix tort. Imma fhimni, l-verità xi darba ridet toħroġ da. Mhm, eventwalment. Eventwalment xi darba ridu jgħiduli. Eh, għax jien sa dak il-mument kont għadni naħseb li missieri miet mewta naturali jew. Mhm. Li għalija l-lum ħankun qed lek kollox 33 sena wara, għalija xorta jisu mit mewta naturali. Kont naf li xorta mhux ħangawdih. Mhm. Ġifri kont naf li ma kienx għalaw, sfortunatament. b'riżultat tal-marda li kellu, allura qisni kont rassenjat sa ċertu punt. Ġifieri inti
taqbel mal-eutanasja? Hekk, f'ċirkostanzi bħal dawn nista' ma nkunx. Għidli, għax trid tkun, kif jgħidu, trid tkun fiha. Naqbel.
Bħal f'kull sitwazzjoni oħra, trid tkun fiha, jiena, inti tixtieq il missierek ta' 30 sena filli ġimgħa qabel tarah qed jibni dar u mbagħad filli tarah f'qiegħ ta' sodda lanqas jiflaħ iqum mis-sodda. U inti għedt li l-pappa tiegħek kien viżjonarju, kien jibgħatek skola privata. Ejw, ejw, ara, missieri kien ġej minn familja ma nafx minn hu midħla ta' Ħaż-Żabbar imma mill-Biċċieni minn Ħaż-Żabbar. Hekk, żona hekk, nies, nies, nies hekk. Umli ħafna biex inpoġġiha b'dal-mod. U. li ma kellux hu, kemm hu kemm ommi, riedu jgħadduh lili u eventwalment il-ħija. Tant li kien jagħmel, filgħodu kien imur jaħdem delivery man, u mbagħad filgħaxija jagħmel xi żewġ part-times fosthom jiskultura, kif kienet tagħmel ommi, ta' kienet tħitu hekk, biex idawru xi ħaġa żejda, biex lili jibgħatuni skola privata, li kważi laqqas l-iktar familji li jistgħu ma kienu jibgħatuhom lit-tfal imma lili għax riedu jtuni l-aħjar li ma ħadux huma. U mbagħad ovvjament kif miet hmm. missieri hemmhekk bdejt. Imbagħad ħajt inbidlet għax is-sena ta' wara ħarġuni minn din l-iskola privata. Għax il-mamma ma kienx taħdem. Ma kienx taħdem u ma kienx tiflaħ finanzjarjament. Imma f'kull qisu minn hemm irrealizzajt li l-ħajja, kif jgħidu, jingħalaq bieb u jinfetaħ ieħor għax ħriġt minn din l-iskola privata, mort fi skola oħra tal-Knisja, De La Salle, u hemmhekk qisu hemmhekk kienu jħobbu l-isport u kienet l-iskola tiegħi. l-ambjent li rrid jien. Jagħtu importanza lill-isport, l-edukazzjoni bla dubju, akkademika, formali kif nafuha, imma hemmhekk jisni bħal għasfur ftaħtu minn ġo gaġġa jisni bdejt vera inkun jien iktar. U hemmhekk bdejt naqra l-ewwel darba fil-pubbliku għax tawni ċans naqra fil-knisja u dawk kienu l-ewwel esperjenzi li bdew jiffurmawni bħala issa Li tħares lura u tajt, eh, meta jina, għalek forsi u dim il-television, għax forsi eh. mill-iskola. Pero inti għatli, għatli, għatli jena, ovvjament, mort l-iskola ġdida, sirt responsabli ħafna għal-ħuk li kienet kellu sentejn. Meta mit missieri hija kellu sentejn, eżatt.
Għatli u l-mama imlitinna ħajjitna B'ħafna affarijiet. Ejwa.
Issa ma nafx hekk kienx strateġija ta' aljenazzjoni biex taljenana, jien ma naħsibx li kienet. Kienet kienet it-tnejn. Kienet biex taljenana mit-trawma enormi u t-traċedja li konna għadna kif għaddejna minnha. li filli familja bil-missier u b'kollox u filli tlifna l-pilastru tal-familja. Filli mbagħad dak il-vojt ta' missieri, ommi mlitunna b'nies vera hekk responsabbli f'ħajjithom. Li daw b'xi mod hekk konna jew mmorru b'xi prayer meeting magħhom jew mmorru xi ħarġa l-Ħadd Jew wieħed minnhom kellu take away with a line u konna mmorru ħdejh. Għal nies differenti, min accountant, min financial controller, min infermiera, u kellek il-grupp ta' ħbieb. Kellek role models ukoll.
Kelli, hekk, f'dawn in-nies jisni ma kellix il-missieri, imma f'daqqa waħda kelli ħafna nies differenti f'ħajti. Ara, Melanie, kemm taf titkellem meta tkun qed tikkomunika. Ej ara kemm hu diplomatiku Kevin meta jitkellem hekk. Ara Edward kemm hu kwiet, kemm hu joqgħod attent xi jgħid. U jien qisni bdejt nixrob. Tkun għadek tifel issa, jien ma nafx imma jgħidu tkun żgħir, tkun sponża, tixrob kollox, u vera. Naħseb inti tagħmma ukoll.
Tkun minnek ukoll. Imma bdejt hekk qisni ommi din l-għażla li dawritna b'ħafna nies u daħlitna fl-Abbatini tal-Kalkara, futbol, ċentru taż-żgħażagħ, ma kienx hemm attività li tara reklam tagħha. Jekk jien naf kien hemm il-maratona tal-volleyball, jekk kien hemm hekk, tgħidilna napplikaw, morru, morru, u le ma m'għandniex ħin. Iddaħħalna f'kollox. U xi kultant hekk noqgħod ngħid għax xi kultant jgħidli xi ħadd hemm isma' ma ġietnix dik l-opportunità. Le l-opportunità inti trid tmur għaliha. Xi kultant tkun forma ta' reklam, isma' Melanie qed tfittex in-nies għall-podcast tagħha. Jekk int interessat, għandek storja xi tgħid jew tixtieq da, kellimha. Però anki il-mama tiegħek għamlitilkom ħafna u bagħtitkom ħafna, però ġie wkoll min-naħa tagħkom li ma qgħadtux lura, inti kellek triq fejn tagħżel fejn tgħid jiena ħa nimxi 'l quddiem u ħa nirnexxi u ħa npoġġi dak kollu warajja u ħa nkun responsabbli, imma kien hemm triq oħra fejn
Tista' tagħżel it-triq li inti tgħid toqgħod titħassar lilek innifsek għal ħajtek kollha u tgħid isma', Melanie jiena ta' disa' snin mitli missieri, xtaqt kelli ħajja aħjar imma sfortunatament dakinhar kien it-tmiem ta' ħajti u jien noqgħod nitħassar lili nnifsi. ħajti kollha. U jiena naħseb aħna bħala familja għat-tlieta li aħna konna qisna naħseb ingħaqadna flimkien maranna mingħajr ma nafu qed nisma'. Vera ġrat traċedja, ġrat trawma u bl-għajnuna anke ta' qraba oħrajn irnexxielhom ituna hekk qishom sistema hekk qishom Struttura. Struttura. Ma kenniex struttura, ħankun qed lek kollox, ma kenniex struttura għax inti qed li dawk il-11 xahar pereżempju meta kien marit missieri, jiena mort noqgħod għand sijiet differenti. U daqqa l-mellieħa, daqqa l-fgura, daqqa raħal ġdid, ma nafx fejn ma dortx għax Ommi kienet ma' missieri l-Ingilterra u jiena u ħija konna niġru minn familja għal oħra. Tiftakar ħafna, però fl-istess ħin żlieġa. Ejwa, żlieġa. U dik ma nafx għaliex. Għax jien niftakar ħafna. Għandi memorja tajba. Ġi jekk tgħidli x'għamilt sena ilu jew ftakar dawn l-ismijiet jew id-dati, niftakarhom. Imma X'dak li għaddejt minnu jien b'saxar snin jisu ma ma niftakar kważi xejn. Jien naħseb huwa tip ta' self mechanism, self defense mechanism fejn il-moħħ qisu qisu jagħmilha żlieġa għax għax għax jiena ċerta li kell kien hemm l-uġigħ.
Kien hemm uġigħ. Kien hemm l-uġigħ.
Uġigħ kbir. Kien hemm uġigħ. U jista' jkun li minn dik l-esperjenza jisni qbajt sal-lum li l-uġigħ nżommu għalija. jew nipprova ndawru jew ngħattih b'ħaġa oħra. Fis-sens.
Li hija li għamlet il-mamà. Eħe. Qabdet l-uġigħ tagħkom u ppruvat tibgħatkom hemm, tibgħatkom hemm, tibgħatkom hemm biex taffi l-uġigħ imma mhux qed ngħid li għamlet ħażin tal-mamà, imma xi kultant ma nkunux, għax jiena ngħid għalija ma nkunx naf x'għanaqbad nagħmel, ma xi kultant ma tkunx taf x'għataqbad tagħmel allura minflok taffaċċa l-uġigħ face on tgħid ħa nħallih hemm l-uġigħ u ħa noħroġ għal ħajti full on. Eħe, u jista' jkun li dik influwenzatni lili, eh, ġifieri ħa nkun qed tpoġġiha inti. Għax inti tħobb taħbi ħafna, mhux taħbi ta, mhux taħbi qed naħbilek. Imma kif għadt int Għandek il mhux l-apparenza tiegħek, għandek għandek your outer, għandek your inner, u inti minn ġewwa qisek hekk iżżomm ħafna fik innifsek. Inżomm, għalkemm nitkellem ħafna anke fuq l-uġigħ tiegħi, imma jista' dejjem niffoka fuq it-tajjeb. Jekk ikun hemm xi ħaġa li tiddejjaqni ħafna, mhux mhux ħa ngħidhielek ta', imma jekk naf li nista' ngħaddi mingħajrha minflok noqgħod niftaħ argument jew għal argument b'dak li mkun ħanajt. Eh, fil-fatt Ben qalli u di ċajta ħelwa. Ben qalli, Iva anki kun qegħdin nieklu plat pasta u kulħadd jaf li l-pasta vera ħażin li l-kit tara jikol il-pasta u jgħid, hmm, tajba, tajba, ta, tajba, u nibdew ngħidlu kit, tgħidilna li mhix tajba l-pasta.

Imma Melanie ħadet sija biex għamlitu. Allura ma ħaqqix proset. Le, le, u sewwa tagħmel ġifieri. Issa mhux kulħadd jifhimha bħali, naf. Eh, għax imbagħad hemm min jgħidlek imma daqat ħajajt il-verità jew dejjem dejjem bid-daħqa f'wiċċu u ma tafx jekk qed jgħidlek il-verità jew le. Għax imbagħad hemm in-naħa l-oħra. Il-verità nkun qed ngħidlek imma nara mod differenti. Jiġifieri bħall-eżempju tat-tazza tarara nofsha vojta jew nofsha mimlija, jien kollox nara nofsha mimlija minflok nofsha vojta. Tgħidlix għala, jien naħseb imma riżultat ta' dawn it-trawmiet li għaddejt minnhom fi tfulija.
Inti kbirt malajr u għadna, sirt responsabbli malajr u fil-fatt ta' età żgħira ħafna. Fil-fatt Ta' ngħin sirt responsabbli minħabba l-mewta ta' missierek. Però mbagħad, fast forward, inti kont abbati. Ekku.
Abbati sa' sbatax-il sena. Ekku.
Kont bil-għaqal ħafna. Mela, kont ġurnata nibdieha bil-quddies kuljum, bir-Rusarju. Eh.
Però darba minnhom sħabek iddeċidew joħorġuk Mela, Magħhom. Mela.
Kelli relazzjoni ta' 18 sena kelli l-ewwel relazzjoni ma' tfajla. Mm. Eh, ma tantx kelli tfajliet fajti. Mhm. U kelli relazzjoni ma' tfajla li damet xi sena. U bad din temmet u jisni jekk kont kont jisni mhux nalaqad ġo fija, ma kont preferejt noqgħod id-darek. Mhm. Jisni ħassejt li Ma nafx, ma nafx. Wara break up. Eżatt, jisna ħassejt li kelli bżonn ħin naqa' waħdi. Mhm. Ma kont immur eh, eh, skola post-sekondarja, x'kelli xi tkelli 18 sena, 17-18 sena, u kont kien hemm sħabi hemm somma grupp ta' ta' zaza ħallu li jisme jamana sejrin dana. Mort magħhom, iltqajt ma' tfajla oħra li mbagħad ftit xhur wara għalt li li kien ħajkollha tarbija u dik it-tarbija kienet tiegħi. U kemm kellek żmien? Meta qalt li bdel aħbar kelli 20 sena. Eh, mbagħad it-tifla twildet meta kelli 21 sena. U hemm storja ħelwa oħra
li om il-baby tiegħek u l-ex girlfriend. Iżgur, iżgur, iżgur. Kienu ħbib. Għax u inserta li dit fajla li kelli relazzjoni magħha ta' sena. Mm. Ftit xhur wara wkoll kellha relazzjoni ma' persuna oħra u wkoll kienet qed tistenna tarbija simultanjament. Bdew jaħsbu li inti tnej.
Allura bdew jaħsbu.
Ħafna minn żgħar jaħsbu li kienet tiegħi. Imma Umbat, kibru da. Niċċarawa li ma kienieċ.
Assolutament.
U le, l-lum, l-lum Hekk, bil-benefiċċju li nuqqas tesperjenza u nuqqas tkun għadek qisek iblah ma nafx. Però iblah jew mhux iblah inti ta' 20 sena. Sirt missier ta' vera. Erġajt sirt missier għat-tieni darba ta' vera u fil-fatt meta tkellimna għadtlek mhux ovvja bniedem daqshekk responsabbli inti qisek bilkemm kellek spazju Tkun tifel, tkun teenager, tkun jiena ta' 20 kont għadni nħares lura ngħid oh kemm għamilt praspar, you know, speċi ta' u inti ta' 20 u inti għamilt anki dik turi ħafna il-karattru tiegħek. Inti meta di qaltlek ħa tkun missier, inti ma għadtx u hija ma di jiena mhux ħa nirnexxi magħha u dabbart rasek. Għidilna x'għamilt. Le, kelli nerfa' responsabilità, il-ġenituri tagħha lanqas kont għadni ltqajt magħhom. U niftakar il-ġeneri tagħha kienu saqsewni fuq it-telefon qalu li misma inti mhux ħadd itlaqa' u għedtilhom ma tarax għedtilhom mela jiena ġejja tarbija għedtilhom ma u fil-verità eh, ippruvajna twildet it-tifla Għamilna sentejn flimkien imma mbagħad ir-relazzjoni ma rnexxietx. Konna tgħidilna ninnutaw li. M'inti tfajt rasek hemm, għax xtrajtu post flimkien. Xtrajna, provajna, provajna, provajna, xtrajna post flimkien, imma ma ħadmitx, ma ħadmitx. Kienet diffiċli ħafna biex inżommu relazzjoni. B'dispjaċir għax, b'dispjaċir għax dejjem trabbejt bil-fuq ma rridx ninsta ma jisni xi wieħed. Imma dejjem xtaq tal-inqas l-ambjent tal-familja li tlajt fiħien, anke jekk spiċċan bat mit missieri mhm. u anke l-preżenza tal-missieri, il-figura ta' missieri tlifta eh, wara disa' snin, imma xtaqt li dak l-ambjent Tesperjenza ħit-tifla wkoll. Mhm. Imma sfortunatament għal raġunijiet differenti ma ma rnexxiex dik, u mbagħad ta' sentej eh, mort lura għand ommi, litteralment. Mhm.
Saqajkom għajjenin, muġugħin u jridu s-sirħan? Mela ejjew għand Amrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Noffru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-kumdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq proprju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħa ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita, għal saqajn b'saħħithom. U inti mbagħad minn mindu t-tifla fakkarni isimha? Ryan. Minn mindu t-tifla kellha Ryan kellha tu sa għid, inti għad li kont tara kuljum mis-sattej sal-ħamsa. Però inti għad li xi ħaġa oħra. Għad li mel, għad li qisni ma stajtx inkun missier kif xtaqt jien. Qisni ma Ma nafx, imma d-deċiżjoni tal-Qorti, u ma kinitx fil-konfront tiegħi biss dak iż-żmien, fil-konfront ta' kważi kull missier ieħor, kienet li tara qisu għaxra tnax-il siegħa fil-ġimgħa biss. Ir-raġuni ma nafx għaliex, għax it-tnejn konna naħdmu kemm jiena u kemm il-mami tagħha. Jien kelli ħinijiet ftit strambi għax fis-sens kont naħdem day in day out, imbagħad eventwalment kont qed naħdem mill-ħdax ta' filgħodu sad-disgħa ta' filgħaxija bl-aħbarijiet, għax l-aħbarijiet jispiċċaw xi d-disgħa neqsin kwart. Allura kienet ftit iktar diffiċli, kont nara biss fil-weekend kważi t-tifla. Allura dik ir-relazzjoni hekk qatt ma kelli opportunità b'għaxar sigħat fil-ġimgħa qatt ma stajt inkun missier li nibni memorji mhux memorji mill-isbaħ ta' imma li nibni xi ħaġa hekk meaningful bil-Malti ma tantx nixtieq ma nistax insib kelma li vera tħalli impatt enormi fuqi u fuqha. Eh, Il-quality time li huwa. Il-quality time kien li vera limitat. Għax inti bej dak il-ħin jisek xħat tagħmel homework. Eżatt, jien kont ehm, niġbora mill-iskola mis-satej sal-ħamsa jien il-ħin tiegħi kien u mmur għand ommi għax dak iż-żmien ma kienx kelli dar tiegħi. Mhm. Eh, mmur għand ommi nagħmlu eh, il-homework u nelabu ftit forsi mmorru sal-bandli u nerġa' mhm. wasal għad-dar. U tliet sigħat ikunu għaddew. Jiena
rrid insaqsik għax ħafna drabi in-nisa ehm, mhux igergru għandhom għandhom għalfejn li li s-sistema tal-qorti hija ħafna unfair lejn, lejn, lejn in-nisa, però jisek ma tantx tismagħhom il-missirijiet li li jgergru fuqha, allura għalija it's a breath of fresh air li nisma' papà li huwa sseparat u qed jgħid jiena nixtieq iktar ħin ma' uliedi. U di mhux jien biss xtaqtha, anke għat-tifla, meta kellha xi tnax-il sena niftakar kienet qaltilha, qaltli pa qaltli xtaqtek kont iktar preżenti f'ħajti. Il-verità, Eh, issa jiena għamilt żbalji, eh, ħa nkun qed kollox, mhux ħa waħħal fil-qorti biss. Kien hemm mumenti fejn stajt inkun iktar preżenti u jista' jkun ma kontx għax eh, tajt importanza lix-xogħol. Ma rridx ma rridx inwaħħal fis-sistema. Imma fil- fil-qorti fil- fil- fid-digriet tal-qorti, il-fatt li jien kelli għaxar sigħat, tnax-il siegħa fil-ġimgħa, U dak iż-żmien lanqas biss fil-weekend, jiġifieri pereżempju t-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa, jew mbagħad it-Tlieta u l-Ħamis il-ġimgħa ta' wara. F'għajnejja hekk illum ma narahiex li kien tagħmel sens. Li kieku kont xi wieħed li kelli xi rekord lanqas li kieku kelli rekord għax la dik hija t-tifla tiegħi. Ma nafx illum nieħu gost nisma' insegwi u għax illum differenti l-istorja, illum nieħu gost nisma' li jidher li hemm iktar bilanċ. Hawn iktar u jekk il-ġenituri ovvjament li hija importanti ħafna nisħaq fuqha jiena li tkun isseparata bħala ġenituri jkollkom relazzjoni tajba mbagħad tista' tiftiehem u speċi ta' tgħid isma' ħa narhom naqra iktar it-tfal dal-weekend all right mhux hekk jiena U fil-fatt hekk kien ġara x'aħna minkejja li mbagħad aktar tard ma kenniex ftehim li pereżempju torqod għandi fil-weekend imbagħad Ommha bil-volontà tagħha ġifieri setgħet tgħidli le. Kienet torqod miegħi fil-weekend. Inti ftit xhur wara li iddeċidejt tispiċċa r-relazzjoni tiegħek m'omm it-tifla, boom! Iltqajt mal-Alexia. Tantx għamilt single inti u qisek donnok. Xejn, kull m'għamilt. Eh, naħseb laqas li terba xhur. U l-istess kon determinat li nipprova dak li jattinti li nipprova insib l nifsi. Nara l-ħajja barra xini. Pero le, il-tqajt ma' kemm ilek ma' Alexia? Ili kważi 19 sena. Wow.
Issa.
Eh, u inna 13 sena ħana l 13 sena miż-żewġin. U li ħankun qed kollox, relazzjoni li diffiċli biex nipprova jkolli xi ħaġa aħjar. Fis-sens li eh, tant kemm vera f'Alexia nara persuna li għenitni biex ikolli ħajja aħjar li ngħid din il-ħajja li vera nixtieq u din il-mara li tgħinni biex ngħix il-ħajja li nixtieq jiena. U fil-fatt hekk ngħid lin-nies ngħidilhom L-iktar deċiżjoni importanti f'ħajjitkom mhux suġġett ħa tagħżel fit-tieni jew it-tielet sena tas-sekondarja, il-persuna. Lista għaddejja minnha bit-tifel. Kombinazzjoni.
Ngħidilhom il-persuna li se tagħżel li ħa tqatta' ħajtek magħha. Hmm. Tkun xi tkun it-tip ta' relazzjoni, tista' tkun omosessuali, eterosessuali. Hmm. Il-persuna li ħa tqatta' l-iktar ħin magħha fid-dar Dik trid tkun il-persuna li ħa tgħinek tkun Melanie Keith Giuseppe aħjar.
Ħa nsaqsik did-domanda għax saqsejtek, nista' nsaqsik u ħadt il-permission tiegħek, xtaqt li jkollkom tfal?
Tkellimniha, tkellimniha ftit wara li żżewwiġna. U qisu kif ġiet anke qisu ġiet naturali li kienet se tkun diffiċli u konna ddeċidejna li isma' naħseb mhux mhux ħadd tkun diffiċli ħafna. U mbagħad konna staġibna qattusa. X'isimha?
Oli.
Oli. Boy.
Le, girl. Kulħadd qed jgħidli boy. Imma għax jisimha Olivia. Ah, ok.
Imma aħna ngħidu la Oli. Oli, ok, ok.
unisex name. Iva, iva.
Imma tfal insertajna li tnej li aħna nħobbuhom ħafna. Imma Inti bħalissa, you're quite a proud daddy u koll. Zgur, eh, zgur, zgur.
Għax għax it-tifla u koll id-deċidiet li meta ħatala 21 Kważi qabel għaxi ta' eh. ta' 16 sena kienet tiġa bdiet tkun attiva. Kważi qabel 16 sena, ta' 15 sena kienet tiġa bdiet tkun attiva. Ekki għandha dil-personalità hekk li tixtieq tagħmel xi ħaġa kalġit tal-komunità mm. tipprova. Tajt, tajt, tajt, minn għand minn ħadira dik. Ma nafx, ma nafx. Ja, naħseb fħajitna jkonna nies diversi, jina ma nafxek Xi kultant ma tkunx taf jekk tkunx int influenza. Ma tħares lejk u influenza. Nispera, nispera, nispera, mhm. nispera. Għax eh, toħroġ għal kunsill lokali, għamlet l-speech fuq il-mental health, ġifiri. Eh, eh, u ekk anka l-fat li tkellmet fuq is-saħħa mentali, ekk apparti li jien vera kont gburi li tkellmet dwar trawma personali li għaddit minna u la saċertu punt għadha tgħaddi minna mhm. u li tkellmet hekk pubblikament dwar irid ikollok kuraġġ kbir. Eh, u li tkellmet dwar jien bla dubju kburi ħafna biha. Imma l-fatt li kif qalt li istess jekk jirnexxiela u anke kif qalet istess tejn il-mqar persuna waħda li tgħid isma' mhux waħditha anke dik it-tfajla ara għaddejja minnha, għaddejja mill-ansjetà, xi kultant għaddi minn dipressjoni, mhux waħdi, anke jiena. Brava, brava, brava ħafna. Drajnik Malta kollha dratek bħala newscaster. Tajjeb. Wara 13-il sena sparexxejtilna. Għajdilna x'ġara. Għalfejn, aħna speċa konna narawk pal newscaster, konna drajnik, pero intat li mel. Wara 13 sena naqset Dik dak l-entużjażmu beda. Qisu bħal meta jkollok ħuġġieġa. U tibda hekk meta tibdiha l-ħuġġieġa tkun hekk ikun fiha. U mbagħad bdiet tnin hekk bil-mod il-mod u dik il-fjamma li kien hemm fil-bidu ma baqgħetx b'saħħitha. U aħna x'għedna fil-bidu tal-intervista, jsnu, Ommi dejjem pruvat iddawwarni ma' nies kważi mhux pożittivi imma li jgħinuni nkun persuna aħjar. Bdejt inħoss li jien kont f'ambjent fejn ma kienx hemm persuni li jgħinuni nkun ġurnalist aħjar, nkun persuna aħjar, anzi kont jien hawn insuq għax-xogħol kont ngħid, Marija Santa, għandi għaxar sigħat ma' persuni li possibilment mhux kollha kemm huma ftit insomma, tieħu gost tqatta' ħafna ħin magħhom. Imma mhux dik kienet ir-raġuni ewlenija, ir-raġuni ewlenija li bdejt ngħid dejjem ittambar f'moħħi missieri miet ta' 31 sena. Il-ħajja qasira. U l-uniku ħaġa li aħna fil-kontroll tagħha hija aħna stess, ħajjitna le? Aħna fil-kontroll ta' ħajjitna bid-deċiżjonijiet li nieħdu. Kont għedt jekk mhux ħa nieħu deċiżjoni issa jaf jgħaddu għaxra ħmistax-il sena oħra. U ngħid jiena ta' 38, 39 sena stajt inbiddel ħajti u nipprova xi ħaġa ġdida. Ħa nieħu riskju, vera, imma jekk ma nippruvax, jaf ħa niġi għal 55, 60 sena. U ngħid 20 sena ilu kelli ċans naħodha dik. U ma ħadtix. U ma rridx li mmut li esperjenza dar remors, qed irrid nipprova, ir-riskju kbir u naf li hu kbir għadu sal-lum. Stajt neqpa' f'dak li ħafna jidulu jisu dream job li toqra l-aħbarijiet u hekk. Immettu li ħa nieħdu r-riskju. Għax inti llum il-ġurnata freelancer, self-employed, kif jiena jien, u, però jien niftakar, jiena kont għalliema għal għoxrin sena, niftakar, ħa ngħidha bl-Ingliż, niftakar Wayne Dyer, kittib kbir, kien qal, u ħa ngħidha bl-Ingliż skużawni, Do you want to live ninety years or one year ninety times?
Sabiħa.
Allura qisek meta l-ġurnata ma tibqax ittik dak in-nar, x'ħa tagħmel ħa tibqa' tirrepeti l-ġurnata jew ħa tgħixhom?
Ma stajtx tweġiha aħjar. Diffiċli nipprova nsib espressjoni aħjar minn tiegħek. U inti ddeċidejt tgħixhom. Hekk hu, mhux faċli, u kien hemm anke ħbieb tiegħi, x'fettillek, u għadni sal-lum niltaqa', imma x'fettillek, u kont tajjeb fl-aħbarijiet u kont dan, u kont hekk tieħu gost titkellem man-nies u tagħmel l-istejjer. Imma qed jekk mhux ħa nagħmilha issa, u anke kif inhi qed tiżviluppa l-midja, għax aħna Pero inti tlaqt biex tmur ġo uffiċċju. Moġbokx il-xogħol. Għaxi kif ġrat, ġrat, mm. ġrat vera l-arrieda, għalt ma' persuna li hija tamis għanda suċċess kbir f'kumpanija privata, għalt li jisma' kit, għalt li qed infittxu xi ħadd fil- għal-Kamra tal-Kummerċ. Mhm. Għalt li għara tapplikax tkunx interessat għalt li għanna rwol ġdid Qaltli, U naħseb inti tkun ideali għax fil-komunikazzjoni u hekk. Għedtilha, qaltli, Imma naf li inti mhux interessat, qaltli, għax inti tidher għal qalbek. Kemm ma jkunux jafu minn. Ejja, ma jkunux jafu. Ma jkunux. Imma inti kif tista' tkun taf? Mela jien nista' mmur naqra, mela jien nista' mmur naqra l-aħbarijiet. Imma jiena. U nagħti x'nifhem.
Ngħidaw l-affarijiet biex in-nies ma jassumux. But don't never assume li taf x'inhu jiġri fil-ħajja ta' dik li jkun. Hekk huwa, min jaf kemm rajt aħbarijiet u ġo fija kont qed ngħid kemm kienet ġurnata ta' dwejjaq illum. Min jaf kemm il-programm ippreżentajt jiena u nkun qomt nikbi. Min jaf.
Imma inti jkollok qisek tagħmel maskra u tgħid ħa jkollha nagħmilha. bid-dwejjaq jew le. U dil-persuna kienet qaltli, isma', applika. Qaltli ma naf li inti dak, qaltli ħa naqta' qaltli għax naf li inti mhux interessat. Le, le, le, le, għedtilha sten, sten, sten. Għedtilha nistgħu niltaqgħu. Iltqajna, iddiskutejna, applikajt, għamillu l-intervista, it-tieni intervista, u fl-24 ta' Frar jidhirli ta' tliet snin ilu, kont irreżenjajt. Filgħodu mort niffirma l-impjieg ġdid. Vera tiftakar. Vera tiftakar. Aha, niftakarom id-dati. U wara nofsinhar mort irreżenjajt mill-PBS, ħadd kienet sorpriża għal kulħadd. Għal pil-Maltin inqasmet. Eh, iva. Imma anka dik jisnix neqpa nagħmel l-istess xogħol u naf kif qed tiżviluppa l-medja. Jiġifieri jien meta dħalt jien nibda naqra l-aħbarijiet, il-midja soċjali ma kinitx għadha b'saħħitha, lanqas podkast ma kienu jeżistu bħal dawn. Iva. Illum il-mod kif tagħmel l-istejjer, iġġib l-istejjer u tirrapporta l-aħbarijiet inbidel ta' taħt fuq minn għoxrin sena ilu meta dħalt jiena. Allura qed aħseb u ara kif se jkompli jinbidel għoxrin sena oħra. Qed jiena jew ħa nipprova nkompli ninbidel jiena. Jew inkella ħa nibqa' f'industrija jew li biex tbiddel huwa iktar diffiċli. Riġida.
Allura
kienet deċiżjoni diffiċli ħafna, ma kont ili naħseb fuqha fil-verità, kont ili xi tliet snin. Jisni nippjana l-exit strategy, kont ngħid għandi bżonn naħseb verament fuq innifsi u dak li ngħid u nipprietka lin-nies li l-ħajja qasira u kull ġurnata rridu nippruvaw nilħqu l-milja tagħha, irrid ngħixha jiena wkoll. Mhux immur ix-xogħol xi kultant u mdejjaq, u naf ħafna nies li jmorru x-xogħol, kważi ngħidlek hekk, ħa nitfagħek hekk, naħseb tmienja minn l-għaxar min-nies li naf, tmienja minn kull għaxra b'xi mod u ieħor, naf li mhux għal qalbhom ix-xogħol. Imma għal raġunijiet differenti ma jistgħux iqumu filgħodu u jgħidu 'isma' jien ma neqsax immur għax-xogħol, jien kieku ma kellix ix-xogħol l-ieħor, għall-bidu mhux ħa naqbad u nitlaq għax Il-loans irrid inħallashom. L-ispejjeż. L-ispejjeż qegħdin hemm.
Però somehow inti mort f'uffiċċju imma rġajt sibt ruħek lura fuq il-media. Għax li għamilt, ippruvajt xi ħaġa kompletament differenti, xogħol f'uffiċċju, m'organizzazzjoni privata li m'għandha x'taqsam xejn mal-media. Imma hawn ġo fija, ġo fija, ġo fija, Keith iħobb in-nies u jħobb il-media. Impossibbli taqla' l-ilkit minn man-nies u mill-media. Allura mbagħad wara tliet snin, wara tliet xhur, skużani, tliet erba' xhur, tliet erba' xhur, erġajt, erġajt, kont tkellimt magħhom għedtilhom, isma' jekk nistgħux l-ewwel immur part-time, mbagħad xahrejn wara, xahar xahrejn wara, iddeċidejt li mmur full-time għal rasi. U llum il-ġurnata għandek il-flessibilità tiegħek. Bħalek, mhux faċli. Ġifieri jkun hemm mumenti li. Eh, Dipendi kien naqra.
Il-laħwa jien għandi tliet xhur għandi xarej m'għandi xejn, m'għandi xejn x'nagħmel. Minn fejħan. Nivvinta xogħol.
U literalment kważi trid tivvinta xi kultant.
Però għal qalbek. Għal qalbi. U l-fatt li nqum filgħodu għal qalbi. M'hemmx isbaħ li tqum kontent u tgħid isma'. Qed tagħmel xi ħaġa li qed tuħu gost tagħmel u tittama li biha qed tagħti gost lin-nies, m'hemmx isbaħ minnha. Jiena kont saqsejtek, għidtlek, għidtlek x'inhi xi ħaġa li hija insecurity tiegħek, hija xi ħaġa li tibża' minnha. Ek. Is-solitudni.
Mm. Is-solitudni vera tbeżżani. U xi kultant tiġri li anka jaja jekk tkun l-iktar persuna popolari jew jafuk mhm. in-nies li tħossok waħdek. U jien għandi nies madwari li jħossuhom waħedhom, ma jħossuhom waħedhom kemm mentalment u kemm fiżikament. Ġifieri. U inti tibżali.
Tbeżżani ħafna. Tbeżżani u naħdem biex ma tiġrix. Taħdem biex ma tiġrix li tipprova kemm jista' jkun iżżomm kuntatt ma' ħafna nies differenti. Ma kif jiġri lil kull wieħed u waħda minna, xi kultant il dak issibu, il dik ma ssibhiex f'ħajtek u tgħid imma min hu verament ħabib tiegħi jew xi kultant tibda tistaqsi ma tgħid jien għandi il-mobile phone għandi elfej persuna li naf, imma min ġenwinament jekk inkun qed negħreq, jekk inċempillu se jiġi jsalvani jew inkun għaddej minn żmien diffiċli se nsibu, ħa jsib ħames minuti għall-kafè. U jien xi kultant, jien stess tant, xi kultant nippritka u nkun naf b'xi ħadd li verament għaddej minn żmien diffiċli u biex insib ħin biex niltaqa' miegħu għax inkun għaddej minn ħaġa għal oħra, anke jien nittraskura. Nifhmek għax jiena wkoll kelli persuna viċin tiegħi li kellha tgħaddi mill-kimo u kont għad ħa nkun hemm għaliha, ħa nkun hemm għaliha, Però l-ħajja ma tħallik xi kultant tieqaf u hekk ngħid xi kultant, xi kultant min ikun għaddej minn dawn it-trawma, hekk u trawmiet, meta jpoġġu rashom fuq l-imħadda, waħedhom ikunu.
Huwa f'seta' qalb vera. Iva.
Iva. Tipprova tagħmel li tista', tipprova imma x'kultant diffiċli, ġifieri nifmek meta tajt li s-solitudni hija xi ħaġa li tbeżżak. Eh, Appart il-mart, il-mart kulħadd jibża' minnu. Mhm. Għalkemm jien kważi kważi nazzarda ngħidlek li kważi s-solitudni nara bħala marda, eh, ġifieri mhm. li tkun waħdek u llum minkejja li għandna l-midja soċjali u nibgħatlek messaġġ hi Melanie all right? ma jfissirx li mhux qed inħossni waħdi xorta.
Anzi jiena nazzarda ngħid li minħabba s-social media sirna iktar bnedmin li nqattgħu iktar ħin waħedna. Żgur.
Dal-mument, hekk kif qed nagħmlu issa wiċċ imb'wiċċ, għidli kemm kellek mumenti bħal dawn, apparti dal-podcast, fejn verament iddedikajt nofs siegħa, tliet kwarti siegħa għal dak li jkun biex titkellem. U vera ssir taf 'il dik il-persuna min hi. Kemm nagħmluha di fil-ġurnata? Rari. Kemm insibu ħin għal xulxin? Rari. Ma nsib, ma, bil-kemm insibu. Issa nsibu mitt skuża. Jien l-ewwel wieħed jien filgħodu xi kultant inqum u noqgħod niscrollja fuq Instagram, Facebook. Naħli xi siegħa. Nipprova ma nagħmilhiex sirt imma naħli xi siegħa jekk noqgħod sejjer hekk. U kulħadd hekk jagħmel jew jidħol TikTok. Jiena nwaqqaf lili nnifsi ngħid ok għaddew ħames minuti ieqaf niżżel it-telefon. Minflok tgħid isma' jien stajt nagħmel appuntament għall-kafè u mmur nara kif inhi Melanie. Kemm nagħmluha? Wasalna fl-aħħar tal-podcast.
U kif konna qegħdin nitkellmu ovvjament fuq di, words of wisdom from Keith, xi tgħidilna? L-aħħar erba' kelmiet tiegħek.
Ma tantx nixtieq ngħid li affarijiet li meċ meċ meċ qabel f'din intervista. Kważi kważi ħanejt Hekk esperjenza ta' żgħażagħ li ġie kultant niltaqa' magħhom u jgħiduli Keith, inti kieku għadek ħa tibda l-ħajja llum il-ġurnata jew għadek hekk għad għandek sbatax, sittax-il sena u ħa tibda karriera, x'tagħmel? Kieku ngħidilhom isma', insa daw id-dream job u li ssir miljunarju u li insa kollox. Ara verament inti Meta ssaqsi lilek innifsek x'jagħmlek kuntent? U x'taħseb li l-aktar li jinteressak? Jekk inti vera jinteressak li tieħu gost titkellem man-nies, mela prova sib xogħol, anke li forsi tikteb, li titkellem man-nies, pereżempju. Imma ma toqgħodx taħseb li l-ħajja ħa tkun kollox ward u żahar, mhijiex hekk. Il-ħajja ħa ddik fuq wiċċek il-ħin kollu. Allura kieku jkolli ngħidlek isma', Sib xi ħaġa li tieħu gost tagħmel u ara saqsi lil nifsek verament x'jinteressak, dawk iż-żewġ mistoqsijiet, naħseb ħa tagħżel karriera li vera ħa tieħu gost fiha. Jista' jkun ma taqlax flus għax jien uffiċjalment gradwajt biex naħdem fit-teknoloġija tal-informatika imma għażilt karriera kompletament differenti li naqla nofs il-flus imma għażilt lilha għax Dak hu li nieħu gost nagħmel l-iktar. Minflok mort f'uffiċċju mal-kompjuters, għażilt lin-nies. Vera, kif għedtlek fil-bidu. U kif għażilt in-nies, inti issa wegħdtni li qed titgħallem tgħid Le.
Bravo. Dik importanti, dik ftit taħdita fuqa. Tajt le, xi kultant ngħidu iva l kollox. Għax irridu nikkuntentaw il-kulħadd. Eh, imma mbagħad. U dik hija arti eh, li tajt le hija arti. Mhm, mhm. Eh, imma kieku nista' ngħid iva u n-nies inħeġġiġhom jgħidu iva għal kull opportunità li jiltaqgħu magħha. Jekk jaraw opportunità li jitalmu xi ħaġa, aħtfuha. Tgħid, Iwa din mhux għalija, x'ħa nieħu jien billi nitgħallem fuq l-AI? Le, mur! Għax ma tafx minn hawn u sena, sentej oħra ma' xiex ħa tiltaqa' u inti tista' tmur wiċċek u 'l quddiem tgħid, Jien għandi ftit għarfien ta' fuq l-AI. Kull ħaġa li ħa titgħallem ħa tibqa' miegħek għal dejjem.
L-ewwel nett jiena ngħidlek grazzi talli ġejt. Jina vera ħat pjaċir niltaqa' miegħek, ħat pjaċir rġajt nagħmillek din l-intervista. Nispera li nista' dar. Jina nista' ngħidlek xi ħaġa mela mela. qatt mettielek. Ah, mela. Li qedtielek, ah. imma nixtieq ngħidha pubblikament. Imma tantx kont nafek, mhm. na kont nafek fuq televizjoni u inti wkoll għalija kont melini Kelly. U hekk jisni meta kont jaħsbu li n-nies nafu xulxin, ma fil-verità ma nkunux nafu xulxin. Bħal nies kont narak fuq televizjoni, kont ngħid kemmi tajba. Imma hekk l-istess kont nara persuna oħra. Mhm. U issa meta ltqajna qabel din l-intervista, għedtlek inti kważi terapista. Terapista fis-sensi tajjeb li hekk taħditha miegħek tieħu gost li inti tisma' u tgħid kważi kelma jew tnejn u x'ħin tlaqna dakinhar hekk qatt ngħid kont nirrifletti għedt qisni mort sessjoni ta' terapija għax vera ħassejtni hekk. Affarijiet li kont ili ma nitkellem fuqhom jew dwarhom inti Hekk ġegħeltni naħseb u qisni kemm għedt kemm nixtieq li di kieku jkolli ċans nagħmilha jien ma' ħbieb tiegħi jew persuni għeżież f'ħajti u nixtieq li ħafna nies jagħmlu dak li qed tagħmel inti b'dal-podcast. Thank you.
Thank you ħafna. Mela jiena minn hawn għandi fwieħa The Banderas, Banderas The Icon gerfixtni mingħand Taxbix Perfumery

Grazzi, Grazzi. xi ngħidlek. Ma kellek xal xiex. Grazzi, grazzi. Kompli sejrek għax jien narak il-maratoni wkoll. Parti mit-terapija mentali. Eżatt, eżatt ma tkellimniex fuqha, ma naf li inti tħobb tħobb em, Le, terapija.
l-attività fiżika.
Em, Xi kultant nibqa' ngħid u ma nkunux qatt ma ħanif, u ġifieri grazzi ħafna, Xejn, grazzi grazzi lilek, u qabel Ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-isponsors personali tiegħi, lil Hair by Alison għal xagħar, lil Gabby għal makeup, il-Lipsy għal-libsa u lil Luxonas għas-sett. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn. Mercedes-Benz Malta, La Molisana.